Y fuwch goch gota a'i geiriau cynta'. Unwaith, ar fferm, amser maith yn ôl, roedd dafad wlanog yn crwydro'r ddôl. Roedd ceffyl a gŵydd ag un iâr ar ei thomen, a mochyn, a chi, Ac un hwyaden. Cath gynffon hir a chath trwyn smwt, un fuwch fendigedig a buwch goch gota dwt. Meddai'r fuwch fendigedig, mw, mw. Glwc, glwc, meddai'r iâr ar ei thomen, ss, meddai'r ŵydd a ffoir yn ei ffug, gwac, gwac. meddai'r un hwyaden. Yna gweryrodd y ceffyl. Soch, soch, meddai'r mochyn yn ôl. Me, meddai'r ddafad, dyn ni siaced wlan. Bowow, meddai'r ci ar y ddôl. Miaw, meddai'r cathod yn sŵn i gyd. A'r fuwch goch gota yn dweud dim byd. Ond roedd hi'n gwrando ac yn gwylio o hyd. Gwelodd ddau ddyn mewn fan liw nos gyda map a gallwedd dan y lleuad dlos ac fe'i clywodd nhw'n sibrwd i cynllun dieflig, cynllwyn i ddwyn y fuwch fendigedig. a gorwn y glwyd i fynd mewn i'r lle, awn heibio i'r ceffyl gan droi i'r dde, heibio i'r hwyaid a'r mochyn tew, heibio i'r ci sy'n chwyrnu fel llew, chwyth, heibio i'r ddafad, a chyn y goedwig troi tua'r beudy, ar fuwch, fendigedig. Cyhoeddodd y fuwch goch gota yn y man Ei geiriau cynta', gan ddweud wrth y lleill i stori'n grynedig am y cynllwyn i ddwyn y fuwch fendigedig, maen nhw'n meddwl agor y glwyd i ddod mewn i'r lle, heibio'r ceffyl gan droi'r dde, heibio'r hwyaid a'r mochyn tew, Heibio i'r ci sy'n chwyrnu fel llew, chwyth, heibio i'r ddafad, a chyn y goedwig, troi ti ar beidi, lle mae'r fuwch fendigedig. Meddai'r fuwch fendigedig, mw, mw. Glwc, glwc! meddai'r iâr ar ei thomen. Ysss! meddai'r ŵydd a Lloer yn ei ffug. Gwac, gwac! meddai'r un hwyaden. Yna gweryrodd y ceffyl. Soch, soch! meddai'r mochyn yn ôl. Me, meddai'r ddafad yn ei siaced wlan. Wow, wow! meddai'r ci ar y ddôl. A llefodd y cathod yn gwbl unedig. Rhaid achub ein cyfaill y fuwch fendigedig. Ond meddai'r fuwch goch gota, gwrandewch, ist. a sibrydodd y syniad ym mhob un glust. Yn nyfnder nos, daeth y ddau ddyn drwg, Huw coesau hir a Mici mwg, gyda'r map yn ei llaw, dyma agor y glwyd, ac anelu at y fuwch yn y beudy llwyd. Gweryrodd Yr oedd. Gan lenwi'r lle, meddai Mici, dyna'r ceffyl, rhaid troi'r dde. Dechreuodd y ci gyda chwac yn uwch. Dyna'r hwyaden. Nawr ymlaen at y fuwch. Soch, meddai'r cathod. Dyna'r mochyn tew. Shh, dyna'r ci sy'n chwyrnu fel llew. Yna, Meddai'r iâr, Mê, mê! Ist, dyna'r defaid! Bron â chyrraedd! Hwrê! Mŵ! Meddai'r hwyaden, o'i thŷ ar y llyn, Dim ond dau gam arall! Mae'r fuwch fan hyn! Cerddodd y lladron. Un, dau, i'r dŵr. Splash!